Mae prosiect Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion yn prosiect lle mae plant yn astudio'r hinsawdd ar draws uh, y ddeyrnas siwnedig. Mae'r prosiect wedi bod yn rhedeg am tua 20 mlynedd ers 2005 a dechreuoedd y prosiect yn Cymru yn, yn y lle ddechrau, ond wedyn nath ni gweithio gyda'r Edina Trust a nath ni um, ymestyn ar draws y ddeyrnas Unedig. Dechreuon ni gyda tua 70 ysgol ar draws Cymru a wedyn heddiw mae dyn ni 175 o ysgolion yn cymryd rhan ar draws uh, y ddeyrnas Unedig.
Mae prosiect Bwfio Gwanwyn i ysgolion, mae'n redeg yr un ffordd pob blwyddyn. So mae ysgolion yn seinio fyny gyda ni y blwyddyn academaidd cynt, so o gwmpas o neu erbyn y diwedd o mis Goffennaf, bydd ysgolion di ymuno gyda ni cymryd rhan o mis Medi y, blwydd, um, y blwyddyn academaidd wedyn. O yn mis Medi, bydd y tîm yn dod at y gilydd i roi pecyn ar gyfer pob ysgol at ei gilydd. A fel arfer, dyn ni'n cael dros um, 175 o ysgolion yn cymryd rhan, o leia 175 o ysgolion yn cymryd rhan pob blwyddyn. So mae'n job eitha fawr iddyn ni dod at yn gilydd i creu y pecynau yma i mynd allan i'r ysgol. Mae pecynau sy'n mynd allan i'r ysgol, maen nhw'n cynnwys pob peth maen nhw'n angen ar gyfer wneud y prosiect. So bydd nhw'n cael potyn ar gyfer pob disgybl yn y dosbarth, Bydd nhw'n cael taleb i prynu pridd i plannu y bylbiau. Bydd yna bylb cennin peda a bylb crocus o gyfer pob disgybl, a bydd yna bylbiau gwahanol bydd nhw ddim yn gwybod be bydd, yn, be bydd yn tyfu iddyn nhw plannu hefyd fel surprise ar gyfer y dosbarth. Bydd nhw'n cael mesur glaw a thermometer i edrych ar y tywydd a bydd yna hefyd pecyn gyda gyd o um, gwybodaeth a adnoddau maen nhw'n angen ar gyfer cychwyn y prosiect hefyd. So bydd o'n rhoi gyd o dyddiau pwysig iddyn nhw. So mae hwnna'n mynd allan o'r ysgol. Mae'n job fawr iddyn ni i, i roi popeth at ei gilydd. Um, mae yna dros 175 ysgolion yn cymryd rhan, so mae tîm yn dod at ei gilydd yn mis Medi i wneud yn siŵr bod popeth yn barod i mynd allan. Y peth cyntaf, dy'r uh, Juno Planet, So mis Hydref, dyn ni'n trio cael yr un diwrnod pob blwyddyn, a bydd pob ysgol um, yn plannu o gwmpas yr un, yr un diwrnod. Dyn ni'n trio cael gym, y gymaint a dyn ni'n gallu plannu yr un diwrnod yn, yn Cymru. Um, a wedyn mae'n tynnu lluniau a rannu hynna gyda ni fel bod ni'n gallu rhoi nhw ar y wefan a dyn ni'n wedyn yn rhoi praises allan y pobl sy'n rannu gyniau gorau gyda ni. So mae'n well i gweld pobl yn cael hwyl yn plannu ac yn cymryd rhan yn y prosiect. A mae'n hefyd yn really hyfryd i gweld faint mae disgyblion yn caru y planhigion, faint maen nhw'n dod i edrych ar ôl nhw a faint mo um, cymorth maen nhw'n cymryd dros nhw hefyd a mae hwnna'n dod trwy fel pob wythnos pryd mae ysgol yn rannu y data tywydd mae yna hefyd colwm iddyn nhw rannu sylwadau nhw a dyna lle mae plant yn rannu sut maen nhw'n teimlo amdano prosiect a be maen nhw'n edrych, be maen nhw'n edrych ymlaen at neu be maen nhw wedi mwynhau. So mae'n really hyfryd i gweld y sylwadau yma gan yr ysgolion. Wedyn o mis Tachwedd trwy mis Ma diwedd mis Mawrth, maen nhw, bydd nhw'n mynd allan pob diwrnod maen nhw yn yr ysgol i edrych a uh, mesur glaw ac i edrych a tymeredd a bydd nhw'n gwneud nodyn a rannu data gyda ni uh, erbyn diwedd pob wythnos, so erbyn y dydd Gwener. Yn mis Ionawr trwy mis Mawrth bydd nhw'n hefyd yn edrych i gweld pryd mae blodau nhw'n agor Bydd nhw'n rannu y gwybodaeth yna gyda ni hefyd.
Nathon ni ddechrau'r prosiect oherwydd o'n i eisiau ffordd i plant deall um, newid yn yr hinsawdd. Mae'r negeseuon gallu bod yn negyddol iawn a o'n i eisiau ffordd really hands-on i, i plant deall y tymhorau a deall natur